Oh, hello! Wel, fi'n siŵr rwy'ch chi ddim yn disgwyl gweld fi, ond diolch i the magic of television, dwi'n nôl yng Nghil Bedlam i ddal fyny efo criw Rownd a Rownd ac i weld sut siâp sydd ar yr hen Rhys. Hello! Hello!

Bach yn sydyn, neu? Wel, ma' 'na, ma' 'na dipyn o amser 'di basio, yn does, ers deuddydd a ma' ma' Rhys 'di bod ar ben ei hun mewn ffordd, yn do, a Trystan 'di... Ie, ie, na, na, na, o, ie, ie, obviously, ie. Yym, ok, yy... Wel, fi'n mynd i yy fod yn neud fel sort of behind the scenes fath o beth, fel tu ôl i'r llen. Cŵl. Yym, so, na i, ie, na i jyst gweld ti ar set. Grêt. Fab, exciting. Cŵl, da. Gwel' ti fory. Ta-ta. Oedd David mewn perthynas gyda Danny, ond oedd pethau ddim yn teimlo cweit yn iawn, a wedyn oedd Rhys symud i'r ardal gyda'i deulu, a wnaeth car David cael blowout ar y ffordd i gyfarfod pwysig, a wedyn ddath Rhys i achub e, a wedyn oedd e fel, o mam bach, mae sparks fan hyn, A wedyn roedd e fel misoedd y gwrdd yn gyfrinachol, a wedyn wrth gwrs ffindodd Dami mas, a wedyn roedd e'n hunllef, a wedyn o'n i fel, ewn ni i Bali i gael dianc popeth ar y gwyliau o'n i fod i fynd ar 'da Dami, sy bach yn tight, ond 'na fe. A wedyn, nath chwa'r Rhys rhedeg mewn i'r hewl, i ffwrdd y warsgyrri gyda Sian, gwmws yr un adeg es i i chwilio yng nghefn y car am y boarding passes, A wedyn, er mwyn ysgoi hi, nes i droi y car tuag at Skip, a nath e flipo, a nes i adeil cil bedlam ar ddaear am byth, gan adeil Rhys ar ben ei hunan bach, ac mae e byth, byth wedi dod drosto fe, neu symud ymlan gyda'i fywyd hebddo. Guys! Guys! Fi, fi fan hyn!

Be sy'n anodd a be sy'n ddifyr hefyd rili yw pan ti'n neud rhywbeth mawr fel hyn gyda lot o bobl, lot o gast, stori fawr yn y gyfres, um, stori pwynt mawr fel ni'n gweud, yw jyst meddwl am yr holl ystyriaethau. Um, mae nifer o bobl lle ni'n mynd i roi nhw, os mae'n bwrw glaw, rhyw bethau felly. Ydyn ni ddau fabi sydd fel arfer yn hyfryd. Mae eisiau ystyried rhoi ni, ni dim ond cael nhw am hyn a hyn o oriau'r dydd. Um, a wedyn gwaith yr adran gelf, gwaith yr adran oleio, camera, yr holl adrannau sydd yn dod at ei gilydd. Ond beth sy'n hyfryd yw pan maen nhw yn dod at ei gilydd, yn yr eiliad yna, i greu'r olygfa, a mae'n gweithio, mae pawb yn teimlo bod nhw'n ymroi ac yn, ac yn cyf, cyflawni'r stori. Gweud y stori yw'r peth pwysig yn y pen draw. Ond just dod ar elfennau. Wy'n ystod yn meddwl am, am yn gwaith ni fel, bron fel pre-cop Mae'r holl adrannau yn, yn eistedd fyna ar wahân a maen nhw'n dod at ei gilydd am yr eiliad hyfryd a wedyn wrth gwrs maen nhw'n mynd nôl at ei gwaith yn, ar ddiwedd yr olygfa. Um, ond mater o logic yw e i'r rhan fwyaf, common sense yw, yw seithi ar gyfer y teledu, um, a bod pawb yn gwybod i gwaith, a pawb yn ymroi. Um, yn swyddi falle yw creu'r amodau, creu'r awyrgylch i'r pawb ddod at ei gilydd. ag e'n rhoi ei wedustori. Os gwyddoch am unrhyw reswm paham na all y ddeuddyn hyn briodi'n gyfreithlon, rhaid i chwi ei fynegi yn awr.

Gethin Bicton. Pwy ti'n chwarae? O, oh, reit. Gethin Bicton ydw i, a dwi'n chwarae Tristan Morgan. Ar rownd ar rownd. Mae bod yn rhan o'r briodas hoyw cyntaf Rownd a Rownd yn anrhydedd anhygoel. Dwi wrth fy modd bod yn rhan ono fo. Um, dwi'n meddwl bod gweld portread positif o gwpl hoyw ar y sgrin yn rili really bwysig. Um, hefyd gweld yr er ffrindiau sy'n cefnogol, gweld yr er teulu, yr er gymuned sy'n derbyn, a hefyd gweld pobl sydd ddim yn cael eu diffinio'n llwyr gan eu hunianiaeth na'i rhywioldeb nhw. I'r gwylwyr hefyd dwi'n meddwl bod o'n bwysig gweld pobl sy'n edrych fel nhw ar y sgrin. Dwi'n meddwl mae gweld cynrychiolydd fel yna'n gallu helpu plant a phobl ifanc i deimlo'n llai unig. Ac ie, yeah, mae wedi bod yn gymaint o hwyl i ffilmio. Oh. Oh, lwcus da ni de.

Wel, fi'n meddwl fod hi'n amser i David ac i Finne adael Cil Bedlam, ond diolch yn fawr iawn am wylio'r bennod arbennig yma, yn rhoi cip olwg tu ôl i'r llen. Llongyfrychiadau gwresog i Rhys a Tristan, a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda, o'n i oll yn Rownd a Rownd.